In deuh thawh ah Dettol sahbawn inbualna sahbawn kha an kawngka luh dawn ah a lo awm zel ringawt mai a hei hi mak an ti hle mai a a dah tu pawh tun thleng a hriat a la ni lo va thil lawmawm deuh tho si. mak deuh tho si hi thil a ni a hei hi mak ka ti ve khawp mai ka pawn eh vantawng official ten yma buangpui yma hruaitu te an kawmna hi ih kan lo thlir haw ang a eh a bul tanga tawp thleng khan kan rawn dah thei dawn lo a sei deuh vangin. Vantawng Official Channel ah khan in lo va en ang a, chuan Description ah khan a link ka rawn dah dawn tho a ni. Aw, tunah a video hi kan lo chhir, kan lo thlir chho tan ang a, chuan Comment Section lamah kan ngaih dan te kan lo sawi ve leh dawn nia.
Puiin hi Mim kut thla, September, Nikua, Sanghnih sawmhnih pali thawh tan ni a nia, hei buangpuidai. vantawng khaw thla peng helai hmun hi a ni a ti hian a thlangah khuan chawngchilli puk a awm a a chhakah tui ri hia awm in buangpui khua chu ah kan thleng a ni mai dawn a tichuan tun tumah hian buangpui khua kan kal chhan hi thil dangdai tak mai a thleng a tun karin rinni leh pathianni zing an thawh khan-- Aw inrinni zing khan chhungkaw tam tak ten an varanda ah Dettol sahbawn lo awm an hmu ringawt mai a, an hawi hai in an hril hai in mak an ti ang reng a, tichuan a tuk Pathianni nimin zing lamah pawh khan a hma inrinni zinga Dettol sahbawn lo awm lo na varanda ah khan Dettol sahbawn kha a lo awm leh deuh vek mai a. Bawngpui khua hi Inza nufa inchal an ni a, a in tin tih theih deuh thawha tlem a pen hle lai deuh tih lovah chuan Dettol sahbawn hi khatiang khan varanda ah a lo awm tawp mai a, tin mipui hmun hma inthiarna leh khatiang ang velah te pawh khan a awm ni awm tak a ni a, tun tumah hian an khua ah kalchilhin thil thlen dan te,

Aw e ka pi in dam tlang maw kha? Um dam tlang a. Enge sahbawn te kha i dawng ve em engtin nge i dawn dan leh nangmah ah engtin nge reaction a neih? Aw ka zing tho kha heti lai ah hian a lo awm a, mak kha ka ti khawp mai a tian ka chhuihsawn a, tian kan en kual a kan then awm vel te kha an lo awm zel se a tir chuan ka khawih hreh deuh a maw? Hmunphiah khan in tian ka va ka vawlet phawt a mahse mi kha an rawn lak ve zel avang khan in. Ka va la ve ta a. Umm.
Ih, chuan in en khawi lai thleng ngei zuk en kual. Hett, hnar lampangah hianin Pu Thlengviana te in thleng khu ka en a maw? Umm. A lo awm thla zel ta a, chuan khinglai kha a lo awm vek bawk a. Aw. Chuan nimin zing khanin chim lampangah hianin. Keihin chu a awm ve lo an tih vang khan ka zuk hmm. kal leh a, lo hmm. awm khat a zel se. Eh, a awm zia ah chuan inrin ni tuka zinga eh, mar lama mar lama sabon kha dah phawt a nimin pathian ni zing khan chim lama dah leh tina vang aniang zirtuam ni zing anin ka hria ti lai kan in bor velan rawn dah tak tak maw ani tak chu ale ale kan lawm me aw
kan zing chho kha kawngka bulah kawngka ah hian an lo dan mai a raka ah hian chu chun deuh maki ti em mak eng eng tin nge i dawn sawn dan aw i hmuh keimah ka dawn sawn dan tak ah chuan kan nu khan a va la a e dah tha rawh naupang in an rawn leng in an tho a nih hi ka han tia kan nu khan tumah an rawn leng lo a ti bawk sia a awmzia kha ka hre lo angreng khawp mai a. tual chhung hualsak vel kan rawn en khan sahbawn dah khan lo sawi ta luau luai mai bawk sia, ngaihdan a inang lo hlawm hawk hawk mai. Helai kawngka bulah hian varanda ah sawn a lo awm a ka zing thawhin.

kawngka bulah hian a lawng hian a lo awm ringawt a aw chu chu a ni mai a thian pa han hmuh dan teh chiam awm lo aw chuan eng nge ngaih dan i nei ang sa pawn i hmuh han engtin ngei tih eh ngaih dan ka hre thiam lo a a nu a nia a nu pawh khan a zan leh te pawh khan an la rawn dah leh nuam tak in an dah bak deuh hlekah khan a a le. Eh aw hei ka pu, sahbawn kha in dawng ve em? Dawng ve em a le. Eh eng tin nge in dawn dan e eng nge i ngaih dan? Eh ngaih dan pawh a hre chiah lo. Umm. Eng nge a lo awm tawp mai kha. Aw. Thenawm te dawr a mimin an leng a an theih nghi lem un le ka tia mahse anni pawh khan an lo dawng ve a. Aw. Kha kha eng nge awm zia ka hrelo ber a, sawi ngaihna pawh a hrelo a, khawtlangin an sem a ni ringawt bawk pia. Aw,
a ni tak chuan nangni kha engtik zingah ngeiin dawn inrinni zingah nge Pathian nih. An hmasa ber. Ae.
An sem nasat ber kha a ni. Inrinni tu kha a ni maw? Aw. A ni tak chu. Aw, khalaia in dawn dan te kha kan han hre lawk duh. Kan vannei ka te buangpui eng nge.

Kan dawng ta vek maia tleng sawm an chi, dawra tleng sawm an chi kha maw? Chuchu kan dawng kha a lawmawm an tia enge tunge a semtu a titu pawh kan hre bawk si lo. A ni chu, awle awle. Thuhma hruaia kan sawi tawh ang khan hei Buangpui kan thleng phei a, UMA branch hruaitute, president leh secretary te, he inkawmna hun min siamsak thei em kan han tia min lo siam sak a, tunah hian uaima hruaitute awk a atangin thil thlen dan ah he thil dangdai ang reng tak mai hi kan ngaithla dawn a ni.
Awle kei hi HT biak siam a Buangpui branch uaima president ka ni a, ni e kha kan thil tawn sahbawn chungchang ahh in bula sahbawn lo awm ringawt mai chanchin hi a mak ang reng khawp mai a inrinni zing khan kan in bulah sahbawn a lo awm kan varanda ah sahbawn a lo awm tih kha an awm nual mai a ahh chu mai ni lo va Pathianni zingah te pawh khan nimin zingah te pawh khan a lo la awm chauh a chungte chu eng nge ni ang aw chanchin kan tia eng nge maw eng nge chhan ni ang tiin kan han. Ngaihtur hriatthiam har kan tih ang reng khawm a, thil lawmawm tak ni si. A kawng leh lamah chuan ngaihṭhat awm loh lek lek na lai a, kan insawi ṭheh deuh ṭhen phei chu eng emaw virus thil te pawh awm ang a, insem darhna thil te pawh a ni ang tih te, titi leng vel te awm a ni. Tiang chuan thil mak angreng tak mai a ni, helai thil hi kan hrethiam loh angreng khawp mai, thil lawmawm tak ni mahse la. Thil dangdai kan la tawn ngai loh thil a ni a mak khawp mai. Then sahbawn hi hei Dettol sahbawn ah a te chi kha a ni a. A thenah chuan in thenkhat ah chuan pahnih te lo awm a, thenkhat ah phei chuan pakhat chauh te lo awm bawk a. Tin ah in tinah hi chuan a ni chiah lo em aw kan tih khan in zawt chiang chiah lutuk lo va, vengkil khawr deuh leh eng emaw hi chuan, a la thlen lohna chu awm a a la dah lohna chu awm a ah inrini zinga an sawi pawh khanin ah tu tu te emaw hian eh thenawm ten an lo pe mai mai chu emaw te kan inti mai mai kha nia eng nge maw chanchin zirpuii hriat thiam a har kan tih ang reng khawp mai tun tih mahah chuan hriatna. a nih tak chu kalpui Hawngpui hi in eng zat vel nge nih kha? Aw in za zet zawt khua chu kan ni ve e, za sawmhnih buarua chu kan ni ve e. Aw in za nufa in chhan in nia, chulai chuan in tin deuh thuah khan a awm tlem a veng pen hle deuh kha a la thleng chiah lo e tih te khan ni deuhin ka hria ding lo. Sawi la awm chiah lo chung chu. Aw a nih tak chu ti chuan Khalaia zing an han tho ina an in kawt kaia details ah pawn lo awm ringawt mai a kha a ni ta a ni e. I thil khatiang ang kha thleng khat tak mai te pawh niin a lang a, eng pawh ni se la chu laia chu ei khawtlang anga hma han lak leh chuti chuan i tiang han tih chiam dawn pawh khan thil tha lam kha a ni avang khan a harsa deuh em? Ngaihtuahna te kha lamah han in nei em? A.
Ngaihtuahna kan hmang lutuk lem lo ten kan ti ti ho a, WhatsApp group vel te kan sawi a, a fiam thu ten kan in sawi theih kual a, a then ah ma scooter a rawn kal hma deuh a ni mai ang chu te kan in ti a, tiang chuan a lawm a lawm zawng te pawn thil kan han sawi a, kan fiam thu thawh nan ten kan hmang i kawm hlim nan tak kan hmang. Upa te pawh kan hmang zui ta deuh mai mai rih chu ni. Umm ni e, kha kha a ni ta a, khatia lo awm ngawt mai a kha chu a mak tih loh theih pawh a ni hran lo a, chulai chuan enge han ngaih bel deuh, engtia thleng nge nia rin dan, amah kha chuan a rawn awm ngawt dawn lo a, Dettol sahbawn kha i hum lai kha a ni chiang mai si a, i engemaw tia han siam chawp leh i thil mak dang dai tak tia han sawi tur kha chu niin a lang lo a, rin dan deuh te kha in nei em? Nia, hei hi kan khawtlang keimahni le khaw leh khaw inpek ngawt chu nih kan ring chiah lo a, mikhual tu emaw hian duhsakna thil pek min rawn pe a ni thei meng em tih te kan han zel din deuh dan chu nia, rin fak tur a hriatthiam har ang theng khawp mai a, amaherawhchu tihrual chuan zir tawp hi. ah khanin kan khaw daiah hian motor accident ah kawng thlang a han tla leh ka tiang tlan liam phei chu ni lova e pick up chhim lama kal tur bungraw phur hi a tlu a ni khilai kang hun aw kan khaw dai te kang hun ram ni si u lalvuana sangha dil kawiah tak hian motor tlu a awm a an tia chu chu an han pui a. kha khan eh kha khan kei kei chu ka awm chiah lo a min rawn phone a kan thian te pawn min rawn phone a hun dang aka awm avangin eh kan uaima hruaitu in awm ang ang te a remchang ten lo han ngaih veng tawh tiin eh kan va bia hei kan ziaktu ka bula thu pu Ro Ding Liana hi eh Hemi chungchanga accident chungchanga hrechiang deuh te pawh kha nih anga ni hian a hrechiang zawkin kan ring. Chunglai vela thil thleng atang te pawh chuan thil awm thei ni meng em tih te kan han zel din deuh chu ni bawk ina aw. A ni tak chu. Chu chu engpawh ni sela Pu Rodinga'n khami thlen dan a kha a chin chhuak deuh khan in buaipui dan te tin a seng hawitu ah te pawh khan i ho khan in kal niin sawi a ni a, khami a kha in in biak dan te khami sahbawn lo awm ngawt chungchang a a in kaih hnawih chhoh dan te nen khan maw i hriat ang ang khawnga in min han hrilh leh ta che. Hla a lawm awm e. Khami zirtawp ni khan Thenzawl lamah damdawiin damdawi te kan va rawn a, chung chu kan awma kan awm laiin kan treasurer hian Ramchawii leh Buaime lampang a mi hian min lo phone a kan haw phei a, min lo tihfel vek tawh khan ring a chungin ka zu kal ve hrim hrim te ang ka tia chu chuan-- he tlangval sawm vel hian an lo khawih dawn tan mek a bungraw phurh kha lung lei lam pan a nia ih bungraw kha phur hnem ang reng khawp mai sahbawn chi hrang hrang harpic kan tih te leh he bathroom thil te thleng silna te thil rit chi tak tak lir kha a lo phur khawm a khat tlat khan pick up khan chu chu kawngah khan a lo tlu a ih a spring chung ber kha lo tliah avang khan-- Kawng khuar lai kha lo ni bawk nen ka kha lo zo lo kha driver side lamah khan alo tlu ta a, driver chauh kha chuang a na lem lo va a khabe leh a ban ber ka ru tauh ve deuh chuan ka rawn hria a sawi hmang khan chu chu kan din hun ania thir phurh vel te ka kan han unload pui a a bul in hnai ah khan kan dah. khawm mai a, tleirawl, sawmvel leh a hruaitu thenkhat te kan han chho va, chutih chuan kan rawn awm a, kan load zawh khan motor kha ih kan rawn nam din sak a, kawng sirah te a tlan theih tawh tak lo vang khan ih kawng sirah te kan han dah a, chuan driver kha kan rawn bia pu te ih nangmahni lampang te in lo kal dawn em kan tia an rawn thleng tep ang a tih vang khan ih ruah a rawn thleng leh ta si a. Eng kha an haw san leh ri a khatiang khan amarawh chu kha han ngaihven zui leh ta rih lem lo va tun thleng hian an tha tawh turah chuan kan ngai a thil tul dang leh pawimawh awm anih chuanin hei min lo hrilh leh mai turah te pawh kan in thu rawn a amarawh chu min an hrilh ta lem lo va chuan hei sahbawn chungchangah khawtlang kan han buai kan han ti ti deuh nak nak a chumi ah chuan rintupu te kan lo nei ta a khang ho kha. ihh khami khan han puih kha sahbawn phur ihh bathroom thil vel tihfaina te leh inchhung sekrekhan tihfaina chi hrang hrang phur anih vang khan ihh khang mite khan zanri lamah hian lawm thusawi nan an lo dah hmun leh awk an han ti a khilai kan ahh unload zawh hnu pawh khan thingpui lumna te kan inpe dawn mi engtin nge ehh kan inti ang an tih khan a ngai reng reng lo uai mek an nia ehh ṭanpui ngaina ṭanpuitu tur kan ni a. Chuvang chuan engmah a ngailo nia kan ti a, amaherawh chu a ruk a ral deuh hianin he helai khawtlangah hian hna an lo thawk em an tih na ruk a, keimahniah chuan Zeldinna kan lo nei ve deuh a nih chu. Hei tha pick up kha tute nge, tuta nge tih in zawt em? Zawt miahlo kha mi lampang kha chu Eh, khu a rawn thlen dawn avang khan a bungrua ka huh thei zawk thei ni vang khan hmm. man hmuah tak khan kan lawt mawp mawp a hmm. eh, khu a rawn thleng ta rum rum si engmah han zawh chian na chang pawh kha eh, kan lo hre lem lo ni e hmm.
ani chu eh, Aizawl eh, Silchar lam pawh a lo ni mai thei a bungrua la eh, lunglei kal tur chuan a insawi maw oh, hmm. Aizawl khuak Aizawl a tanga rawn kal ka ni kha chu tia maw? Aw aw aw, chu chu a dahna hmun tur a kha. Nunglei ah.
Aw, eh, an chet sual kha engtik hun vel nge kan sawi em kha? Zirtawp ni, chawnu her. Zirtawp ni, chawnu her lam pawng deuh kha chu a ni. Aw aw, chu chu, eh, in han buaipui a helai, eh, khami in buaipui lawm thusawi na ang te pawh kha ni e, thil awm thei a nia. Chutih rual chuan a dangdai khawp mai a kha lai khat rawh, uaima hruaitute hnenah pawh hei in eng zat vel nge in nih a, kan lawm e mai sa bun hi min lo sem sak teh u han tih mai awm tak te pawh khanin a lang a maw. Chu mai lo insan ri deuh aw. Aw ni e, a sem hun a kha. A sem hun hrim hrim leh a rawn dah hun a hi. Hei zan rei deuh deuhin kan thalai te pawh, khawlaiah te pawh hei on eh nge ni online games te pawh an khel a, an awm ve thin. Khawlai thu ri deuh deuh te pawh an awm ve thin. Mahse chung pawh chuan tumah khawvei vak vel mikhual han dah awm hi an hmu bawk si lo a. Aah mi in mi tar upa lampang deuh te, harh vang deuh te, thawm hre awm deuh te han zawh pawh hian engmah hre bawk si lo a. Zing han thawh a tia Dettol sahbawn kawngkhar bula lo awm ringawt. thina kha a mak leh dangdai deuhna chu a ni a, eh nizan pawh khan kan han ti ti a, thianza ho fiam thu ti ti ah chuan chan ruk deuh chi ni hei hi engtin nge em le, a dahtu hrim hrim te pawh hi han hriat te pawh chak awm ve a, thil lawmawm tak a ni a tia a ruka ral kher a han tih hi thil han hriat chhuah te pawh a tha a, a lawmawm emai. he lawm thusawi te pawh ngai zawk a ni hi a ti a, sahbawn min han sem hrim hrim te pawh hi thil dangdai leh thil lawmawm tak a nih rualin a hriat hrim hrim a dahtu an hriat hrim hrim te pawh hi thil tha ni lawm awle tihte ngaihtuahna kan nei a kan han sawi ho mai mai chu a ni a, amaherawhchu a ni zan lamah chuan hei tukin ah sahbawn kan dawng leh em khan an ti a, a ni zan lamah chuan a rawn dah ta chiah lo te pawh a ni maithei ni. Tin, nimin zing khan kan Assistant Secretary Tlangval Ngurliana pawh hian motor hi a la kal halo ang a, Khawilai mi hian a la awm mawn le aw tiin han ngaihven deuh a, zing car te pawh han kal a, kang hmun dai lamah te pawh eh motor chu a awm tawh lo va, accident a kha awm tawh bawk si lo, han hmuh tur a awm bawk si lo a, a phone number leh eng nge maw a contact na tur ang chi kha kan lo nei chiah bawk si lo a, han biak leh na tur ang chin maw a, chung chu thil thlen dan chanchin leh kan khawtlang a sahbawn kan dawn dan te pawh a nih chu a dangdai ve hrim hrim khawp mai. Awle, tlirtute khati zawng kha ni leh phawt mai se. Engka sawi tuang khanin a fool a en duhin awm anih chuan vantawng official channel ah khan in lo va en dawn nia. Awle, tlirtute khan ngaihdan hrang hrang kan lo nei ve anih chuan comment section lamah khan kan lo sawi ve dawn e aw.